नमस्कार आइ अपने सब मिथिलाक्षरक अभ्यास में संयुक्ताक्षर के अभ्यास करब आ संयुक्ताक्षर में सर्वप्रथम आइ कवर्ग के अंतर्गत क और ख के संयुक्ताक्षर देखब तो सर्वप्रथम देखियो अहाँ के एतय देख रहल हेबे जे किछु हम वर्ण लिखने छी संयुक्ताक्षर के एकरे हम एतय चर्चा करब आ संगहि अहाँ के किछु वाक्य सेहो बतायब जे अ, संयुक्ताक्षर सब बनते तो सर्वप्रथम कवर्ग में देखियो कवर्ग के अंतर्गत कवर्ग के अंदर क के देख लियो क में सर्वप्रथम क और क के देव देवनागरी में अपने समझा के लिखा लिए ठीक है एक मिथिलाक्षर में केना लिखबे तो संयुक्ताक्षर में तो देखियो क केना लिखे अपने सब ना क लिखलो मिथिलाक्षर में यह में एक और क बना दियो ई क और क के संयुक्ताक्षर भ गेल पुनः देखियो ई क बनेलो आ इहा में एकटा और क एना के बना के मिला देली त क और क के संयुक्ताक्षर भ गेल तहिना आगा देखियो क और ख के क और ख के संयुक्ताक्षर तो एहि के लेल अहाँ पहिने क बनाउ एना के ई क बनेलो आ एकरे एना के करे आ एना के ई क दियौ त ई भ गेलै ख फिर पुनः देखियो ई एना के क बनेलहुँ एकरे जे छै से एना के ख जकाँ बनबै आ ई एना के मिला दियौ एतऽ ध्यान राखब ऊपर में लाइन हेतै जे लाइन देखै छियै तऽ ख में अपने सब बामा कात लाइन नहि दै छलियै एतऽ ई लाइन हेतै ठीक पुनः देख लियौ एक बेर ई क बनेलहुँ क के एना के त्रिभुज जकाँ बनेलियै एकरा जे छै से एना के ख के आकृति दैत एना के मिला दियौ ई हो गेलै क और ख के संयुक्ताक्षर तहिना

भऽ गेल तहिना क और न के संयुक्त अक्षर देखियो क आ न क एना के बनबै छियै इहा में एना के न लगा दै छियै तऽ मिथिलाक्षरो में तहिना हेतै क एना के बनाओ आ इहा में छै से एना के न जोड़ दी क एना के बनाओ आ इहा में एना के न जोड़ दी ठीक तऽ क और न भऽ गेल तहिना क और म केना लिखल जेतै से देखियो ई क आ म देवनागरी में लिखलहुँ मिथिलाक्षर में लिखे के लिए एक एना के क बनेलो एक म बनबे में मिला दियो ठीक पुनः देखियो ई क बनेलो एक म जगह बनबे मिला दियो तो ये हो गए क और म क आ व के दे क आ य के संयुक्ताक्षर देखियो क आ य के संयुक्ताक्षर ई क बनाओ पहने में ठीक आ इहे में य बनबे के लिए ई एना के एतस अनु एना के ई घूमबे एना के मिला दियो पुनः देखियो ई की करियै पहिने क बनेलियै एकरा एहि आकार में छै से एना के एहिमे मिला देलियै पुनः देखियो पहिने अहाँ क बना लिअ ठीक आ क में जे छै से एना के ई लाइन के आगा लऽ जाउ एकरा कनि हल्का अंदर में आने आ एना के मिला दियो तो ई हो गेलै क में य के मात्रा मने क और य के संयुक्ताक्षर ठीक पुनः देख लियो एक बार और अहाँ के हम बता दै छी ई क बनेलहुँ इहे में ई लाइन के पीछा आने तऽ एना के मिला देली तऽ क और य के सं- अ, संयुक्ताक्षर भऽ गेल तहिना देखियो क में र केना लगते क्र क्र बहुत आसान छै ई देखियो ई एमे रूप परिवर्तित होइ छै एना के ई बनेलहुं अहाँ ठीक एना के तऽ ई बनबै छलियै ने क ऊपर में डेंट इहे में छै से एना के र लगा दियौ ठीक एना के ई आकार बनबै छलियै परमानेंट दै छलियै इएहमे जे छै से एना कऽ रॉ लगा देती ई भऽ गेलै क्रॉ ठीक तहिना क आ लॉ के देख लियो एक बेर क आ लॉ क लॉ के संयुक्त अक्षर में तो क एना के बना लियो ठीक है इहा में छै से लॉ एना क हे एना क जोड़ दियो ठीक ई आकृति जे छै से में जोड़बी पुनः देखियो ई क बनेलहुं हां आ क में ई एना क घुमा क ई

आ इहे में ई एन आकर जोड़ दिलिए कि हो गए क आ व के संयुक्ताक्षर तहिना क आ दंत स के संयुक्ताक्षर देखियो कि क आ ई स के ठीक तो देखियो क बनाओ आ एकरे जेना के घूमबे छलिए एकरे स जका बनबे नीचा आनू आ एकरे ऊपर ल जाओ आना के गैप कर दियो ठीक ते हो गए क और स देख लियो पुनः ई क बनेलो आ एकरे एना के स जका बनबे यह अपन पेन आने तेना का एना कऽ नीचा आनू एकरे ऊपर लऽ जाउ एना कऽ मिला दियौ तऽ क आ स के संयुक्ताक्षर भऽ गेल तऽ आइ अहाँके हम क के कवर्गात संयुक्ताक्षर में क के संयुक्ताक्षर के किछु संगे बतेलहुँ तहिना एहि आधार पर अहाँ आरो संयुक्ताक्षर बना सकैत छी किछु जे हम बतेलहुँ अहाँके रूप परिवर्तित जेना रूप परिवर्तित क आ त में भऽ रहल छै रूप परिवर्तित अहाँके क क्रम में भऽ रहल छै बाकी अधिकतर में अहाँके जे ओ मतलब अक्षर के आकार छै उएह के आकृति में जे लगे छै ना क में ल लगेलिए तऽ ई जे छै से अहाँके क बनेलिए एना के जे छै से ल के मात्रा एना के लगा देलिए ठीक तऽ किछु किछु चेंज छै तऽ अहाँ बारीकी से ध्यान दियो आ एहिपर में किछु वाक्य जेना देख लियो जेना लिखलिए अपने सब पक्का तऽ पक्का केना लिखबै ई अहाँ प बनाओ ठीक आ हिया ई क आ फिर एमे क जोड़ दिलिए ठीक है ना के आ के मात्रा लगा दिए ये हो गए पक्का तो ये ना वाक्य देखियो वाक्य वाक्य केना बनते ई यहाँ के व बनेलो ठीक एमे आ के मात्रा बनेलो वा आ क आ य संयुक्त केना होय छलिए ई एना के क बनेलहुँ आ इहे में जे छै से एकरे लाइन के आगा लऽ जाए तऽ हल्का एना के अनिल आ एहिमे एना के मिला दै छलियै ई भऽ गेलै वाक्य तऽ चलू आइ अहाँके हम कवर्गाद में क के संयुक्ताक्षर बतेलहुँ तहिना ख के देखियौ ख के संयुक्ताक्षर केना हेतै ख में सर्वप्रथम देखियौ ख आ त ख ख आ त के संयुक्ताक्षर केना हेतै ख त के संयुक्ताक्षर के लेल ख बनाउ ठीक छै आ त लगबे के लेल वह में जेना त अपने सब बनवे छी एना क ई त संयुक्ताक्षर लगा दियो तो ख आ त भ गेल ख आ त देख लियो एना क ख बनेलो आ एहा में संयुक्ताक्षर त लगा देली ते होले ख आ त ठीक तहिना ख आ य देख लियो ख आ य ठीक एना क ख बनल

तो ये भ गेल अहाँ के ख य के मात्रा आ आ आ ल लगेबे तो ल दियो ठीक है ये भ गेल ख्याल ठीक तहिना देखियो ख में र केना लगते खड़ा जकरा कहे छै ख में र लगबे के लेल ख में र लगबे के लेल पहिने अहाँ के ख बनाओ ठीक है यहाँ में छै अहाँ के र लगा दियो ठीक ये भ गेल ख में र तहिना ख में व केना लगते से देखियो ई अहाँके ख मे व ख मे व जे लगतै से देख लियौ ख बनाउ अहाँ एना कऽ ठीक छै आ एना कऽ ख बनेलियै इएह मे छै से व एना कऽ जोड़ि दियौ से भऽ गेलै ख मे व पुनः देखू ई अहाँ एना कऽ ख बनेलहुँ ठीक छै आ इएह मे छै से एगो ई व जकाँ जोड़ि दियौ आ बिंदु दऽ दियौ तऽ ई भऽ गेलै ख मे व तऽ आइ अहाँके ख मे सेहो बता देल गेल ख के संयुक्ताक्षर सेहो बतायल गेल एहिके आधार पर किछु शब्द देखियो जेना लिखल छै मुख्य बनते म में उ के मात्रा बनबै छलियै तऽ केना लगबै छलियै एना के म बनबै छलियै ठीक ई भऽ गेल म आ ख आ य छै तऽ ई भऽ गेल अहाँके ख आ ई य ई भऽ गेल मुख्य पुनः देखियो म बनबै छलियै एना के ई भऽ गेल म मे हर्षु के मात्रा हर्षु कार के मात्रा आ ख तऽ ख केना बनबै छलियै एना कऽ ई ख बनाउ आ इहा मे एना कऽ य जोड़ि दियौ तऽ भऽ गेलै मुख्य तहिना देखियौ तथा तथा तऽ त केना बनबै छियै एना कऽ या भऽ गेल त आ ख के लेल एना कऽ बनेलहुँ या भऽ गेल ख आ त केना लगबै छलियै एहिमे एना कऽ त लगा देलियै आ आ के मात्रा लगा दियौ